Latinoamericano y Mericano. Cerca y toco bo taña bo yerba, bibida, snacks, productonan pa entre otro bo cabey, bo productonan pa limpieza di cas y hopi mas. Ademas di excelente servicio di y toco, nos ta atende tur yamada y mensahe. Nos ta paketa bo mercancia cu dedicacion y ta sòru pa bo hañ'e na tempu te na bo cas. Asina bo no tin nodi sali den awaseru ku friu di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen i toko ta entregá tur kaminda. E sabor di nos islanan abc i isla riba den un klik te na bo kas. Bo gusta hasi kompra ora bo ta na kas? P'esei i toko tei e tienda online ku bo por konfia.

Shannon tur, Bo nochi, bo nochi, bo nochi, bo nochi! Pa mi ta un placer atrobe di t'ei hunto cu bosnan awe nochi den Pika Pika Talk Show. Shonan, prome, prome cu tur cos, awe, awe un Hende mashá konosí bou di Pika Pika Talk Show ta hasi un aña mas yon. Sigur sigur, sigur sigur, ken e ta, ken e ta? Esente nada mas i nada ménos ku nos amiga Niki Rojer, nos Terapeuta cu ta skerpi tanto na mente y na palabra, awe Nicky a cumpli un aña mas di bida. Dus Nicky, un bia mas feliz cumpleaños, hopi aña mas di bida, hopi luz, hopi salud, anto Cu hopi amor. Ya, manera semper mi ta bisa, e tres L'nan, Licht, Leven en Liefde, na Holandes. Sigur, sigur. Nicky, enjoy your day! Anto, nos ta keda den contacto. Sigur, sigur. Shonan, Ya! Kimi bo bisa? Ayer anochi, ayer anochi Pika Pika tabata na Amsterdam cu homenahe na Boy Today. Un tremendo show. Tali, tali echt, echt waar abo cu bo team masha masha pabien Tremendo show, tremendo tremendo show, increíble, un elenco artistanan hunto, masha hopi mens, ami no ta corda tur fe mi cabez, mi ta corda Mister Sap ta tey, Darwin Grech ta tey, Romeo Hey tabata tey,

Kosnan a kana nechi, sublime, sin ningun klase di problema. Mi ta kere tur hende a bai kas satisfecho. Sigur sigur. Shornan, awor e kos ta bin. Mi tin un mal notisia. Mi no ta tendiendo nada di Dòkter Roy Martina.

Kiko ta e problema? Lo mi tende despues, pero mi di laga mi ta bai live tog pa mi anuncia cu e no ta bai tei presente pasobra mi ta tin masho di preguntacionan ta kiko nos tin cu haci pa nos pa nos tin tende e Dios di nos of ta ricibi, bo tin cu ricibié. Ey ta mas hopi pregunta mi ta tin pasobra mi ke sa, mi ke sa. Bo comprende ke me awor aki lo mi keda cu mi lista di pregunta te un otro bia pasobra lo mi pidi el e si pe bolbe bini. Un otro mbia, sigur sigur, pasobra wak, si bo ripará rònt di nos ku tur loke ku tin ta pasando rònt di nos, tur hende, tur hende, mayoria di hende ku ta birando, ta birando konsiente, anto nan, nan ta kuminsá ku, hey, bidi, bida por sigui asin de aki awèl, nos tin ku bai den nos mes, nos tin ku fortalesé mental, spritualmente, Atrobe manera tabata ta prome na ya. Corda nos ta un parti di naturalesa, dus bo tin cu siña conoce bo mes. Dus, ya, y esey tambe ta parti di pa bo sa ken ta bo Dios. Kon bo ta komuniká kuné? Kiko ta bisa bo? Kon bo ta si sa ku e ta bo Dios? Ke men, Tur esena, Eigenlijk, mi kier a papia ku Dòkter Roy Martina, pero lamentablemente mi no sa kiko por a pas'é ku e no pot'é awe nochi. Yammer. Ma mi debe bosnan un sita cu Dòkter Roy Martina, anto lo mi cumpli. Mas mi no por haci shonan, ta duel mi mashá, pero ta fuera di mi alcance. Bo? Dus keda pendiente, het wordt vervolgd, manera nos ta bisa. Anto, ja, manera nos ta bisa, shit happened. Dus, Mi debe bosnan. Un ta keda aminá na otro di deseá bosnan un felis anochi anto un felis felis bon siman ku mente positivo, ku hopi energia, hopi salú. Te otro siman ku Dios su poder.